Tielet jew raba darba, naħseb tielet darba naħseb, le raba, raba. Għalu li l-mor tara lobba tal-Inter u għandu. Eżatt, mur nara lobba tal-Inter ma' missieri u ma' ħuti, l-subin. U xamlu rebħu jew tilfu? Tlifna, tlifna mal-Milan. X'kien? Tiġri, dis-sena speċjalment tiġri nara mhux ħażin. U ġan, meta tkun il-bot mid-dar u ma tkunx bitfall u ma tkunx id-dar mhux li tkun daqshekk għal qalbek.
Le, ma tax nħu gost nkun il-bot mid-dar ħnajtek minn għar it-tfal u minn għar il-mara. Sensina persuna nħu gost nkun ħafna d-dar. Anka jsu għara xol, jekizegħu ma tax ndaħħal impenjini prova. Allora ma takkun barra mbatna kħan orqod barra tipo anka jumejt li ta' ekk u għolna da xej diffiċli. Nħu gost xorta, ma diffiċli. Jekk kellek tala għajnejk Taħseb fl-Italja, jew fi Sqallija, liema kanzunetta tiġik f'moħħok?
Ma nix taqsam ma Sqallija, tajjeb, ma isu l-ewwel diska hekk li tiġi f'moħħi meta naħseb isu fid-dialett u hekk Ġeret u iktar naplitan mill-isqalli ma dik. Oj vida, vida minija, oj kore. U dik tuġobni għax

Jiena għadni bħal meta kont tfal, biex infaddal xi ħaġa żejda, nuża l-karus. Tagħmilha int? Għandna karus, iva, imma mhux tfażżar kollha, nitfgħu 2 euros biss fih. Meta jkollna 2 euros nitfgħuha fih. Tfadlu iktar minni, għax jiena naħdem b'sistema li dak kollu li jkun minn 1 euro l-isfel li jkolli fil-but fl-aħħar tal-ġurnata, nitfgħu fil-karus, imbagħad meta nkun se nsiefer, nbattal, Noċċi kolli u b'dak li kolli żejda nkun nista' nixtri birra jew tnejn.
Fadlu iktar minni.
Isma' l-karus ġibtu miegħi jien. Għamilha pjaċir, għawara supposti għad. Għara s-sibux. Daku. Kemmu għelu.
Isma, iftaħna qataħ, battal naqra, ħanaraw naqra kemm għandna. Ħanofqu illum jew? Ejju, ejju.
Bejnietna tkellem naqra ma' Vanessa jena. Eh. U ma tantx kienet kuntenta li kont se tiġi magħna sqallija minn għajra. Probablement xi qed tiġi miegħi. Issa jiena biex niġbru naqra ġieħna ma' Vanessa għandi del biċċa ta' xogħol f'moħħi. Ejja noddu naqax hemm fil-karus. Oh, jiena xilek tottu titkellem jew. Iwa, tajb, iwa.
Alright, tajb, multitasking.
Jiena għandi f'moħħi del biċċa ta' xogħol biex niġbor ġieħi ma' Vanessa. Noddu naqra xem fil-karus. B'dak li għandna fil-karus imbagħad jiena preparajtlek shopping list hawnhekk ara. Fidi qiegħda, shopping list. Di shopping list hija r-riċetta favorita tiegħi minn sqallija. Insomma, doq tal-ewwel darba sqallija minn ix-xorb kif X'inhi, x'inhi, x'inhi?
Dan huwa puttaneska, salza puttaneska. Salza puttaneska. Ma tagħmel il-ħut biha. Lovely, lovely. Tagħmel hekk xi ħuta kartoċċo, xi salza puttaneska. Issa ma naġin, tajja puttaneska, ċalza, tajja ma naġin u għol, ifimni. Taħseb nil-ġuħ.
Issa u għekka u market, għaw suq, vera tal-ġen, eh? ortiġa, serakuza, vera sabiħ. Jien tal-ideja li noddu kemm għandna flus hemmhekk, b'dak li għandna ħanaqdu shopping list u morru nixtru kollox għal Vanessa. Jien ngħidlek hawn biżejjed biex nagħmlu platt Ah, mux għal-Vanessa, bis għal-familja kolla. Eżat, issa l-affarijiet friski ħatħodhom miegħek id-dar U la tmur lura Malta, tippreparalhom kollox. Għax hawn isu ħa.
Sissa d-dej 20 euro. U le, bizzej. Naħseb billi 20 euro, żgur. Tajjeb, ħammur wara waqfa żejra ta' reklami, kif tiġu lura ħatiltaqgħu magħna is-suq ta' Ortiġa. Huwa fatt magħruf li l-klieb meta jixjieħu mentalment ma jibqgħux żvelti. L-abiltà tagħhom ta' kif jaħsbu tibda tinbidel. Normalment din l-imġiba tibda ssir viżibbli mill-età ta' seba' snin. Ċertu esperti jqabblu dan mal-kundizzjoni tad-dimenxja fl-umani. Bħala sidien, Irridu l-aħjar għall-klieb tagħna u rridu ngħinuhom jixjieħu kemm jista' jkun bl-aħjar mod. Purina Pro Plan għandhom firxa ta' prodotti li jistgħu jgħinu lill-klieb tagħna jħossuhom aħjar. Dawn il-prodotti tal-ikel tal-klieb huma sostnuti mix-xjenza u jinkludu nutrijenti u xaħmijiet veġetali li jistimulaw il-moħħ u jgħinu l-moħħ jiffunzjona aħjar. Jekk trid tkun taf aktar, staqsi lil tal-pet shop jew lill-veterinarju tiegħek. Jew inkella, agħmel kuntatt miegħi permezz ta' Facebook għal iktar informazzjoni.

Ftit iktar minn tliet kwarti sewqan u wasalna Sirakuża minn Pozzallu. Is-suq ta' Ortiġa huwa wieħed mill-iktar tipiċi, ċelebrazzjoni ta' tomiet Mediterrani. Meta nkun f'dan is-suq inħossni isni tifel meta jkun qiegħed jiftaħ ir-rigali ta' jum il-milied. Ġan, wasalna s-suq, Il-karus qiegħed hawnhekk. Għandna xejn ta' lista mhux ħażina. Bi 20 euro ma kemm ħajnex nexxu ta' kollu. Eh? Ismaw ħafna affarijiet. Ej, ej, ma l-ħut mhux ċip. Nippruvaw ejja.
Nibbarginjaw irridu minn hawn, minn hawn, minn hawn. Jien ġeneralment ċipullas favorit tiegħi.

Ħa jġibilna minn ġewwa qal. Tajjeb, mela. Tewm frisk.
Quanto costa? Ġan, għalilna l-150 taħseb li naffordjaw? Jien naħseb għal naqtewm tajjeb li nartewm. Eh, Nistakrifikaw xi ħaġa oħra, ma ġejjek. U le għandna fadlinna.